Sen elimde ýyllyk duýaňokmy? Duýýan. Ýöne eliň-ä bildirýär. Sen ýatmaly. Heý, bagyşla ol men ýatmaly däl-eý. Men konsert görmeli. Artyk ol pul bermeli. Şoň üçin gaýtdym. Seň ukyň tutýar. Dogrymy aýdaýynmy? Dogrymy aýsam-a nazar atasym gelýär. Sen gözüňi ýum. Nä gözümizi pidä berjek bolýaň? Zat ýok şunda. O gapydaky aýala iki ýüz manat bergili bolup gaýtdy. Näme masgara edýäňiz gözümiň içinde? Gözümiz äleki adam köp-ä. Aýrylyşanok.

Lal aýtmyşlaýyn men sen öýde ýokasyň ejeňle son diýýän. Sanaýaňmy? Sanaýan. Onsoň bölek iýýäs. Ýenemi somsa goý. Azrak oturyp turýas ýene bölek iýýäs. Somsa goý.

Kakaň erdir. Dinden çykar. Ýöne şu mähriban ilden kakam çykmaz. Sebäbi, sebäbi men siziň ogluňyz. Türkmeniň ogly. Men Iliň ogly. Thank you gentlemany thank you. Şeýle bir wagt boldy. Men aňa gürrüň bereýin. Sossalist zähmetiň gahrymany, Lenin ordeniniň kawaleri, Dünýä aýallary komitetiniň çleni. Hindistanyň patyşasy, prezidenti Indra Gandaň jorasy, Tereshkowaň jorasy, iň ýakyn joralar şu ýaňkylar, beýlekiler hasabam däl. Türkmenistanyň ilkinji aýal başlyk, SSR Ýokary Sowetiniň üç gezek deputaty, Türkmenistan Ýokary Sowetiniň birnäçe gezek deputaty Gyzylgül Annamuhammedowaň, Türkmenula häzirki Türkmenistan öňki kommunizm kolhozynyň başlygy wagty şoň şular ýaly ajaýyp owadan zaly bardy, bular ýaly zat hemme ýerde ýok oblastda. Şol owadan zalda şahyrlaň hem ýazyjylaň konferensiýasy duşuşygy boldy. Şunda bizem çykyş etdik doňkur duraň işgärleri bolup öwütjeň artistler diýilýänler boldy. Şonda men ajaýyp şahyr Kerim agaň,

Şahyr özüniň ýürek poemasyny diňläp megerem dil sazyny üstünde goýup Nawrozkiden bolmaga çenli ýazan bolmaga çenli Ýürek poemamy okan ýürege ýakyn bolana ýürek setirlerimi ýa-da sahnada sähne diýýä. Toşyny aýdypdyň. Hojaýyny satdyk haram zat. Biýem milli. Şahyram milli. Soň ony ajaýyp ýaş şahyr, edebiýat mugallym Türkmenbaý etrabynyň Özoktyýabr kolhozynda, häzir ýigrimi ýedinji Oktyýabr kolhozynda ýaşaýan hem işleýän ajaýyp mugallym hem şahyr, ajaýyp adam Ahmet Orazgeldiýew parodiýa öwürdi, sahnada sähnedi. Şony şu jagaş bilen ýerine ýetirip beräýeli, garşy bolmasaňyz. Öňürti gyzlar el çarpalym alýar. Aýçek bolýan adam. Birden bilip bolmaz. Ýok, muny hiç göňlünden bilýän ýokdur, baý, baý. Birden gaýynataň bolmaly bolaýsaň. Bes men diýme, hamyňy alaryn. Ýekejedir. Muzaň ýeke dokundysy diýen ýaly ýalňyz Berzent kişi-de aýladäýmä. Eger akylly başly başga barda bolsa, biz görgülde garşylyk bolmaz. Diňe toý edip berseler ýuwduran içibileris bazaryň başynda. Powyz janyň sag bolsun indiki toýa ýarady. Kerimi soranlara aýdyň bar bir tap. Aç-suwsuz köçede galmarys gatap. bir stol, üç keçe, iki müň kitap, başga goş gerek däl. Şo goşum besdir. Nuryşkan soranlara aýdyň bar bir tap, Bäş manat diýip teleşikede galjak şu gata.